Alhamdulillah Rabbil Alamin biiroo tana keessa ta'anii ulamaa'ii ta'e kana tumaa dhiisisaa biyyarraa baasaa turanii fedhii rabbii ta'e rabbiif galanni haa ga'u jechaa qeeroo teenyaafis galanni haa ga'u jechaa ummanni bahee falmatee mormatee qulfii fidee banatee bakka manguddoo sheekotii ulamaa'ii hayyoonni hundi jiranitti

Biiroon kan Godina Harargee Bahaa hawaasaa jeetu akka naannootti akkuma Godina Harargee Bahaatti uummata filatamee jira. Sheekh Ibraahim Faadhaa jira bakka buutoonni isaaniitiitu hawaasa isaaniitiin waliin kunoo nutis wal qabannee biiroo teenya ta ummata banataniiti keessa gartee seenanii jiranii Majliisni armaan duraa seera qabeessaan osoo hin filatamin seera abbaa itsaayyeetiin gartee filamee bakka kana gartee taa'e kunoo nuti biiroo ummanni biiroo isaanii banatanii gudinni hundinuu fakkeenya ka harkaan hin ga'iniis biiroo nama hundaanuu

faallaa mootummaa teenya rabbi haa fageessu. Mootummaa teenya rabbi cidha bishaan buute rabbi haa godhu. Mootummaa wanni beekuu qabdu ahbaash akka amantiin ta'in akka siyaasaa aduwwii lubnaanii fuutee islaamaan adda facaasuu fidde takkitii tanaattu ni amananii. Tan nu dhaabnu tana ahbaashiin amantii miti. Amantii miti amantii aduwwii lubnaan irraa fuutee islaamaan adda facaasuu dhuftee alhamdulillahi ummanni

Rabbiidhaaf galanni haa gahu eegasii qeeroo teenya ummata keenya ulamaa'ota keenya kan harka hudduu duubatti micciiree ummata dhima islaamaa kan ahbaashiin filamee u- biiroo tana keessa taa'ee um- ulamaa teenya doorsisaa ture ummata islaamaa addaa faffacaasaa ture halaqaa quraanaa facaasaa ture halaqaa hadiisaa facaasaa ture kana har'aan tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Jabeenya isaatiin eegasii humna qeeroo teenyaatii fi akkasumatti hawaasa keenyaatiin harka hudduu duubatti micciiruudhaan biroo teenya ol nu naqe. Qeeroo teenyaafiin galata galchuu barbaada. Hawaasa muslimaatiifiin galata galchuu barbaada. Ulamaa'aa teenya Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu nu keessa haa tursiisu.

fudhaa afurii rabbiin nu harka naqee eh, mootummaa teenyaa haa galatoomtu mootummaa teenyaa nuti cinaa dhaabbannaa halkanii fi guyyaa uummanni qeeroon teenyaas haa galatoomtu ulamaa'in teenya haa galatoomtu uummata ulamaa'ii teenyaa fi qeeroo fi haawwan qarree hundaatiitu maanta asitti argamee ala kana guutee jira Rabbiin haa galatoomu galanni rabbiif haa gayu mootummaa teenya rabbi ol nuu haa fuudhu mootummaa teenya rabbi nuu haa tiisu nuti halkanii fi guyyaa mootummaa teenya cinaa dhaabbanna alhamdulillah rabbiin nu harka naqee rabbiin haa galatoomu. Sheekh Jamaaliin mee dhaam du'aa'ii gabaabaa. Turee tokko tokkoon keessaa galchanii isaan bakka buusanii turanii ummanni kun bakka nu bu'u jechuudhaan ummanni dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan bahee falmatee biiroo isaanii arra waan fudhatee jiru faaruun karabbiitiin jedha akkasumatti